aiwa ndauya kuno ndinokutora sekumusha kwangu nokuti nzvimbo dziri kuno kune kwazvimba zvisemu ndanga ndichitofamba rodhi ndichitotaona unenge uri kufamba uno chiripo ndechekuti pate zvedu dzimwe dzenguva tisu tinozvipfudzira pasi handimoziva eh, ndoziva kuti kune vandanga ndidavo nezuro eh, kune vandanga ndinavo nesu kuplant eh, mp eh, netimu yangu yandinayopano moziva ndaitaura paya paya kuti tine zvinangwa zvakati kuti nhasi pano tauya kuzoita exercise yekuita sei yekuona ndofunga patinoda kuita mashoko mashoma toita basi so that tiende panext panext but chandiri kuda kuti ndikuzivisei ndechekuti timu yangu yakamira sei

Uh, in my absence, if you, as I'm chief leader, any one of them could be coming through achisangana nevanhu achiita zvandiri kuita nxa kungenze ukuthi ngingabi khona njengomthungameli wequla leli lapho banelisa ukuthi bawuthathe lo msebenzi benze lokho engikwenzayo thank you um, pane

Ndiyo timu yandinayo muBulilima mese yatichange tichishanda tese. Zvinangwa zvedu zvandoda kuti muzive kana tichizouya tichionana ndezvekuita audit yamasales. Ari mu Bulilima. Makahwina se province, makahwina ma constituency ose upon upon. Hatimboisai maoko pane Kansa ngabasizondana.
Ivava MP sumuka MP. Ndoda kuti wotiraisewo maoko nokuti vakahwina. Andi. Saka kuti MP ahwine mumatembererendi yataiziva kuti yakairidi 14. 1 yechi yemdc zvinhu zvinokosha kuzanupf tikunzwanana tinoda futi kuti zanupf irambe ichitsigira murume uyu panext election muna 2018 handiti ndizvo kudariso hunge achikwanisa kuramba achiziva kuti mastructures ake akaita sei akasimba Akaziva musangano waziva tese muprovince taziva uyezve kunational andi saka kuti mp ahwine mumatembererendi yataiziva kuti yanga iri defontain 1 yechii yemdc zvinhu zvinokosha kuzanupf tikurikuwanana tinoda futi kuti zanupf irambe ichitsigira murume uyu panext election muna 2018 handiti ndizvo kudariso hunge achikwanisa kuramba achiziva kuti mastructures ake akaita sei akasimba Akaziva musangano waziva tese muprovince taziva uyezve kunational tinenge tine confidence yekuti kam 2018 gemu redu rinenge richibuda zvakanaka hatitikunzwanana and chinangwa cheexercise ino ndechekutarisa mberi kwatiri kuenda We can only do better kana tikatarisa kuti kwatakabva kuti history yedu iyi kumashure uku hatisi ndizvo ana amai tikatarisa history yedu nana baba tigadzise zvimwe zvinhu kuitira kuti mberi kwatiri kuenda hatisi tikwanise kuita sei kubuda negembu redu riri nani hatisi ndizvo so muchawana kuti kwatabva uku mazuva kwacho mapfuura kucongress Takava tine zvinhu zvatakawirirana kuti aiwaka kuno kucongress zvinhu zvatichada kuti tinge tichiona kuti zvaitika zvakadai zvakadai zvakadai im sure the mp the, the province vakauyawo vakaita feedback asi ini ndine timu yangu patiri kunoipa pano tichapota tichiita sei tichiti not only tapedza exercise But tinosangana nemi zvakare tichikwanisa kuonesana pane zvinonetsa kunoku hati titunzwana zvatinenge tichida kuti mundiudzewo netimu yangu tiise pasi kuitira kuti zvikwanise kuzoita sei kuzoadreswa nemusangano nehurumende handiti uyu mp anomirira musangano kuhurumende by way of going to parliament achinotaura zvinonetsa mudunhu rake zvikozobatwa nemaministers vachadyisa pavanoita zvavo zvinonzi kumhanyisa hurumende saka muchimuona kuda izvi ndiye ajenzi wenyu anotakura nyuzi idzodzo unozvizeya zeya uku asi pamusana pekuti isusu tatumwa nevakuru vemusanga tiri kubato tauya takadai setimu tinotakurawo futi zvamunenge mataura handii ndizvo kana tonozvibvisa nekumusangano zvakananga kupi kumusoro chimwe chatinotakura chatavinga kuno kutakura kuziva kuti paground pati kuti kumusangano kwedu kwakamira sei kune vanhu vakakuzoadreswa nemusangano nehurumende handizi uyu mp anomirira musangano kuhurumende by way of going to parliament achinotaura zvinonetsa mudunhu rake zvikozobatwa nemaministers vachiadresa pavanoita zvavo zvinonzi kumhanyisa hurumende saka muchimuona kudai zvi ndiye agent wenyu anotakura news idzodzo wonozvizeya zeya uko asi pamusana pekuti isusu tatumwa nevakuru vemusangano tiri kubato tauya takadai setimu tinotakurawo futi zvamunenge mataura handii ndizvo kai tonozvibvisa nekumusangano zvakananga kupi kumusoro chimwe chatinotakura chatanoenda kuno kutakura kuziva kuti paground pati kuti kumusangano kwedu kwakamira sei kune vanhu vakarongeka sei kwakarongeka here or kune zvinodiwa kuti kurongeke handizikumvara kuuya kwataita kuno kana kwanga kusina kurongeka tinoronga isu tauya handii ndizvo ka chekukuuya kuno kuzocheka kuti makarongeka here zvakanaka here kana pasina togadzirisa Tiri kuaudit verification exercise that means imimi pachezvenyu munofanira kunge mune masero enyu handiti ka anoita branch ozoita district asi isisu chatiri kuda kuona sero handiti ka kana risipo torigadzira isisu tiri pa nevanhu vacho vanenge varipo izvozvo zviri kutodiwa kuti zviite zvine deadline yekuti by end of april zvinge zvaita sei zvapera saka kuuya kwenda hakuzi kuuya kwokuti tikati nhasi tauya ndanzwa kunzi kwaitika zvaitika handiti kati tinofanira kutozodzoka futi izvo zvinokurumbidza togadzirisa vanhu varipo vese vanoita masero anokwanirana nezvinodiwa kuti constitution yedu iti masero aya anoenderana nezvakati tiri kunzwanana chimwe chinhu chamunofanira kuziva hongu takabvaa kumasure uku kumasure uku kwanga kwakaoma takaenda kucongress mukaona zvakaitika kana makanzwa zvakaitika Asi ndine yambiro yekuti ndine pfungwa yekuti izvo makawana meseji yekuti pakanga paakunetsa eh, kuti mumwe mubato umu tanga tadamburana nepakati vamwe voti a ah, voda mai mujuru handiti ndizvo Vamwe vakarerekera fulani nekuda president. Handiti ndizvo? Izvo zvo ndoda kuti ndikuudzei hongu sevanhu venyama tinoramba tichifunga kuti ngatirambei tinazvo zvazvinobetsera kuchengeta division muparty handi kana pasina togadzirisa tiri kuaudit verification exercise that means imimi pachezvenyu munofanira kunge mune masero enyu handiti ka anoita branch ozoita district asi isisu chatiri kuda kuona sero handiti ka kana risipo torigadzira isisu tiri pa nevanhu vacho vanenge varipo izvozvo zvikutodiwa kuti zviite zvine deadline yekuti by end of april zvinge zvaita sei zvapera saka kuuya kuenda hakuzi kuuya kwokuti tikati nhasi tauya tanzwa kunzi kwaitika zvaitika handiti ka tinofanira kutozodzoka futi Izvo zvinokurumbidza togadzirisa vanhu varipo vese vanoita masero anokwanirana nezvinodiwa kuti constitution yedu iti masero aya anoenderana nezva tiri kunzwanana Chimwe chinhu chamunofanira kuziva, hongu takabva kumasure uku. Kumasure uku kwanga kwakaoma, takaenda kukongiresi mukaona zvakaitika kana makanzwa zvakaitika, asi ndine yambiro yekuti ndine pfungwa yekuti izvo makawana meseji yekuti pakanga paakunetsa Eh, kuti mumwe mubato umu tanga tadamburana nepakati vamwe voti a ah, voda mai mujuru handiti ndizvo vamwe vakarerekera kuna ani kuna purezidendi handiti ndizvo izvo zvo ndoda kuti ndikuudzei hongu sevanhu venyama tinoramba tichifunga kuti Ngatirambei tinazvo. Zvazvinonetsera kuchengeta division muparty handiti ndizvo? Yakamboitika pakambonzi cholocho cholocho. Indini ndiri pano izvozvi ndiri mumwe wacho nevava nevava mabewa vabuda padzimai tanga tiri macholocho isu handiri kurudzwa here ini ndikaiswa muchitokisi manzwa ini Ah, unosapota vamnangagwa iwe uri chorocho chii chii ah, ko zvaita sei ndikabva ndateerwa nepese pandaifamba munhu chorocho chorocho ndanhuwa chorocho chorocho aikazvi ndaita sei kuenda kumana inga ndanga ndichingozvifambiro hwangu

muri kunzwa here vanhu vari kutofonera kuti aiwa hafuni kuisa simbi dzemaoko chete batwa batwa batwa handindizvo ka saka ndichiti nhasi chandisingadi ndechekuti vaya before congress handindizvo ka vakanga vachinzi magamatox handiti ka ngatichivaregererai tibatane semusangano mumwe chete

I've got people vamwe vari muZanu PF vakanga vakuti bhora musango. Kula vana vangu tave Zanu PF ava vesiti ibhore gangeni. Bhora musango yakabviswa panyaya yechorocho.
Indaba yebhora egangeni leyi yapuma ngendaba yecholocho. Ndisai kumhuri indaba yecholocho.

I've got people vamwe vari muzanu pf vakanga vakuti bhora musango kula vana vangu avezanu pf ava vesiti ibhore gangeni bhora musango yakabviswa panyaya yechorocho
indaba yebhora egangeni leni yapuma ngendaba yecholocho isaikumuli indaba yecholocho

Sikumirira. Izwa ini. Sibili. So, mina ke, I want to achieve unity in Bulilima. and make sure the two mps have got down handiti mm. will make sure will, they will make it and if they don't make it they are beaten by zanupf and primaries not because they are tamatos no ngakho-ke mina lapho ekulima injongo yami yikuthi ngithiye abantu bebambeni bebambeni ukuthi akulasithe singangena phakathi